टमाटर में तो घास तो बहुत बढ़िया छे लगे से खेतो वाला आन छे एहे माई के घास काट ले छी चोरिया के के देखते देखते अथ हाँ दोस्त देखियो पहले खेत के ला आबे थी थप दिन हम अहाँ के पता है नहीं था अकेला आबे तबे वह रखबारी कर खेत के अकेला आबे ये लखबाली कलेला देखियो पहले नहीं खेत में लंग बिलंग के थौली आल आबे तले बुझलिए कि ने ई दोस्त अहाँ थोदियो एगो बात कि मतलब ओई में से एको गो थौली पतिया आ गेले तो बात तेल होत अहाँ के केला लगबे था नहीं दोस्त कि ओई में तो एको त पतिया गेल रहत है आ तब ने अपना दुनू दोस्त के काम मिलता है हाँ दोस्त अब बात तो सही कहे छिए आ कहू पकड़ा गेले तो दुनू दोस्त लातो जूता बराबरे खेबे देहा मन ते तुम तुम बाद में हाथ उप बैठ देती है दोस्त आय दोस्त दोस्त हाँ दोस्त उते है यो

आई अपना पकड़ के अगला हाँ, आ तब कहे हमरा बावला ला दिया अरे आय, बा अब तो तकुन ते उ कहते कि हमरा अपना बावला नहीं ला दो दोस्त तब कहबे कि आब हाँ, दोस्त बात आके हम बुझै छी जल्दी जल्दी घास काटि लै छी चलू तऽ एक बारी ओहि से देखब चोरा रुक रुक रुक ऐ ठाइ दऽ ऐ ठाइ दऽ ऐ साइड दऽ ने

दोसरा चलू ना कथी बितली भाग दे देता उठो रे कहले भगबै त तो कथी अथी तो फता लेके दम ना हां आ दोस्त ओया त खोजो हम हम चल जेबै आय अहाँ अकेले ई दुनू तऽ बुझाइ छै महामूर्ख छै एक नंबर के ठरकी छै आब कुछ हमरे सोचे लए पड़ते जैसे कि हम सब दिन घासो काटिए

आके हमला तो ले प्यार कल पले कहना ने कोई हाथ से प्यार हम तो अहीं से प्यार करै छी हमरा जरे अहू जरे करै छी दोस्त आघात का तू हां आ मतले बती आइले दादी होइला दोस्त लेकिन हमू बात करबे त आके घास काटा पड़त हां दोस्त मिला दुला के काम चलते लू ए तब तुम घास काट देबै की अरे बाप रे बाप हम तो घास के साथ साथ टमाटर काट के धो देबे हमरा बाप के थोड़ी भी जाइयो यार हमर दोस्त मजा मारैया हमरा अइला घास कटबैया दोस्त आओ तौलाहू न के निकाल बहु गई ए दोस्त आबै छियै

आ उ छौड़ी के छलवा कता के छले रे केकर बेटी छले नहीं था छले आ सारी टमाटर देखित था ई ई हनियन लाल अरे हमरा कते मेहनत पड़ल है टमाटर रोपे ले हैं साला सब टा- रखन के टमाटर टमाटर हम मारब तो घर जो आगे कोई चलियो फंस गेली अपना हां कोई ई सार समझ दे दुनू आइब के अइले हेटा चोरी क का अइले रासलीला करिए मारे तो मर जाइए तो हम अधे मार मार लिए सारा धमोगत हम कह दी दुनू के अई मुंह चीरा बिगाड़ के छोड़ दिल हमरा बेटा के

टांग लऽ कऽ चलि एलै केना कहियो उतार कऽ करिया आर तऽ हम मजा के करऽ पड़ै छी पहिले पिट्ठी फोड़ि देलक हम। ए जेना आइ के मरल गाँव हमरा मारबे ने करल अहाँ के हिट लड़बाओ दोस्त अब बाव के केना मालूम भऽ गेलै कि अपना और खेत में थी के बात है ए। पथाली में देले तऽ अहाँ के नहीं तकते ही है ए धनिक लाल काका हे ओकर नामे काफी रे छोड़ू ने गप होते चलू नमस्कार साथी सब अपने सबके ई वीडियो केहन लागल अगर नीक लागल तऽ सब्सक्राइब करू आ कमेंट करे ला नहीं बिसरो आ लाइक और हरेक वीडियो के सब गोरा आवाज करबे एक लिए आ देखबे केना की है के आ कमेंट करी ला है कि केहन वीडियो है नहीं है से बात रे करिकवा आ एकटा बात तऽ कहै ला भूले गेली कथी अहाँ सबके लाइक कमेंट सँ हमसब एहने नया नया कॉमेडी वीडियो लऽ कऽ जरूर आयब ताहिके लेल जुड़ल रही मुकेश यादव ऑफिशियल सँ कथी सँ मुकेश यादव ऑफिशियल